Men endi altmış altmış üç yaşına ketem işte, mına bu qasabada, bu köyde yaşağanıma endi yigirmi üç yıl oldı. Bu yıl ola bir biñ doquz yüz seksen sekizinci senesi biz bu qasabağa köçip kelgen edik. Ve mında birinci olıp men bu rayonda Birinciler sırasında qırımtatar tili edebiyat ocası olıp kirgen edim işke. Bu bir biñ doquz yüz seksen sekizinci senesi edi. Otuz, endi üç yıl olıp tura. Şu yılları pek ağır yıllar edi, bir derslik yoq edi. Demek, men birinci sefer derske kirgen vaqtımda bu. Ana tilimizniñ dersine, derslerni başlağan vaqtımda, demek, birinci sefer Garkovets degen öyle bir avtornıñ kitapları çıqa edi, Ana tili degen kitabı. Ve men bu kitaplarnı alıp kirgenimde sınıfqa, sınıf tolu bizim tatar, qırımtatar balaları edi. Olar öyle bir quvanıp, öyle bir qıçırğan ediler, urra! dep, Bizim tilimizde kitaplar çıqtı, bizim tilimiz, biz öz ana tilimizni ögrenecekmiz dep. Men öyle bir eyecanlanğan edim bu şey, bu devirde, demek, şundan betli mına endi episi olıp qırq bir yıldan betli men oca olıp çalışam. Şundan yigirmi bir yıl men bu yerde mına bu qalay mektebiniñ müdiri oldım. Şimdi mında da oca olıp çalışam. Vaqıt keçe, işte, mına menim közüm ögünde bu mektepten biñlernen talebeler keçti, mezunlar çıqardıq. Yigirmi beş ke yaqın, yigirmi beş dane talebe bu mektepni altın ve kümüş medallerge bitirdiler. Ve bu mektepniñ talebeleri bütün dünyada desem yalan olmaz, çalışalar. Bugüngi künde Olarman biz fahırlanamız, ğururlanamız. Maşallah deymiz o talebelerimizge, o bizim mektebimizni bitirgen talebelerge. Olar çeşit zenaat saipleri olıp, Qırımda degil, Ukrainada degil, Rusiyada degil, belki bütün dünyada belli insanlar olıp yetiştiler. Onınen biz quvanıp çalışamız, onınen biz quvanıp yaşaymız bugünki künde.
Maşallah. İşte men qısqadan özüm aqqında bir eki söz ayttım. Lâkin mına biz endi altmıştan keçken, yetmişke barğan adamlar biz sürgünlikte yaşadıq. Menim yarısı ömrüm, demek mümkün, balalığım sürgünlikte ötti. Sürgünlik degeni bu, Bilesiz ya, Özbekistan, Qazaqstan olsun, bizim milletni bir biñ doquz yüz qırq dörtünci senesi nişlediler, sürgün ettiler, ya, bizim halqımız. Anda aman-aman bizim yarısı halqımız elâk oldı. Açlıqtan, horluqtan, hastalıqlardan, bu Özbekistanda, Qazaqstanda olsun, Sibirde olsun, bu sürgün olunğan bizim milletimizni balalar, qartlar dayanıp olamayıp, açlıqtan neden öldiler. Lâkin biz mına millet olaraq saqlanıp qaldıq, anda biz ailede öz tilimizde laf ete edik, ana tilimizde, edebiyatımıznı oquy edik, çıqqan edebiyatın, kitaplarımızın ana tilinde, gazetleri oquy edik, öyle etip biz tilimizni saqlap qalıp ve küreşip bütün milletimiznen barabar biz daa da Vatanımızğa qaytıp keldik. Endi mına biz otuz yıldan betli, otuzdan ziyade oldı, seksen yedi, seksen sekizinci, doqsanıncı seneleri, ötken asırnıñ soñu yıllarında bizler epsimiz Vatanğa qaytıp keldik. Endi öz toprağımızda, öz Vatanımızda yaşaymız. Onıñ içün biz öz tilimizde, öz tilimizni saqlap qalmaq kerekmiz. Mına sizler, maşallah, pek yahşı laf etesiz. Men quvanam sizlerni körip, ana tilimizde. Onıñ içün sağ oñız. Maşallah sizlerge dep aytam. Nariman oca, yazı siz qayda doğuldıñız? Men
Sırdarya oblusı bar edi, Uzbekistanda. Sırdarya oblusınıñ Bayaut rayonınıñ Üçünci Bayaut degen yerinde doğuldım, bir biñ doquz yüz elli sekizinci senesi ekinci noyabr künü. Balalığım şu sovhozda keçti. Yigirmi üçünci mektep bar edi anda, nomerli. Hamza adındağı mektep. Ve şu mektepte oqup bitirdim. Ve bir biñ doquz yüz sekseninci senesi universitetni bitirdim, bu filologiya fakültetin. Ve mına qırq bir yıl dedim, endi qırq bir yıldan betli sekseninci, bir biñ doquz yüz sekseninci senesinden başlap oca olıp çalışam. O, Qırımğa kelgenden soñ ana tili edebiyatı ocası, em de tarih derslerin alıp bardım mında. Ve bugünge qadar çalışıp kelmek, çalışam, işte, bu em ana tili derslerini berem, em de tarih derslerini kirem. İşte, böyle zenaatım şu yıllar içinde, işte, üç tane kitap çıqardım. Bu sürgünlik aqqında köyümizniñ, babam, dedem köyün aqqında, demek, bir kitap yazdım. Bu Aytuğlu Başmaq ve Başmaqlılar degen kitap, köyün tarihı. Ve ekinci kitapta bu Mırza Çöl qaramanları. Bu sürgünlik aqqında, bizim halqımıznıñ başına tüşken felâket aqqında. Bu keçken senesi çıqtı Mırza Çöl qaramanları degen kitap. Bu. Bizim halqımızın emek faaliyeti bu sürgünlikte, emek faaliyeti degeni trudovaya deyetilnost. Demek, belli adamlar bu yaş bala olıp tüşip, bir biñ doquz yüz qırq dörtünci senesi, ötken asırın, demek, qırq dörtünci senesinden başlap, qırq altı, qırq yedi, qırq sekiz, ellinci yılları, olar nasıl çalıştılar, nasıl bir birlerini qurtarıp qaldılar bu eñ qıyın, ağır yıllarda, sürgünlik yıllarında. Demek, bu tarihniñ, demek, biz yazıp, menim yazğanım maqsadı da, bu tarihni sizler bilmek kereksiz. Sebebi, unutılıp ketilmesin, o adamlar, o bizim bitalarımıznıñ, qarbabalarımıznıñ başından keçken şeyler, ağırlıqlar. Sizler o şeylerni bilmek kereksiz. Tarihımıznı bilmek kereksiz, halqımıznıñ. Öyle bir laf bar, eger bir halq özüniñ tarihını unutsa, Tarihın, keçmişinde, mına, ana-babalarıñızdan, qarbaba, bitalarıñızdan başında nalar, nasıl qıyınçılıqlar keçti, eger biz şu şeyni unutsaq, demek, bizim kelecegimiz olmaycaq. Tarihın biz bilip, ondan ders alıp, kelecekte biz özümüzni özümiz saqlap qalmaq içün küreşmek kerekmiz. Bu em tili içün, em tarihımıznı bilmek içün. Sizler de bu şeyni añlamaq kereksiz ve kelecekte bu şey içün biz küreşip saqlap qalmaq içün çalışmaq kerekmiz özümüzniñ üstümizden. Em ana tilini bilmek kerekmiz, em tarihımıznı bilmek kerekmiz. Eger biz öz tilimizni bilmesek, ana tilimizni, öz tarihımıznı bilmesek, demek, bizim kelecegimiz ne olacaq? Olmaycaq. Bizim kelecegimiz olmaycaq. Biz assimilâtsiya olıp, yoq olıp ketecekmiz. Añladıñızmı? Mına siz eger avtobusda, bir yerde, bir cemaat arasında öz tilimizde laf etmeseñiz ya da siziñ adıñız ne dep sorañan vaqtında siz cevap berip olamasañız öz tiliñizde, demek, biz millet olaraq ğayıp olacaqmız. Onıñ içün biz bütün millet, siz balalar da bütün şeyni yahşı añlamaq kereksiz. Til bar. Til, bu milletniñ köstergen bir temsilidir. Mına siz eger rast ketirseñiz, bir yerde belki vokzalda ya da nede eki dane millet, bir milletniñ adamı bir-birinen körse, öz ana tilinde laf ete. Ermenli olsun, azerbaycanlı olsun ya da bir başqa bir millet olsun. Körersiñ öyle bir adamlarnı, rast kelesiñ. Körseñiz, olar öz tilinde laf eteler. Lâkin bizim millet bir-birine rast kelse, bet sıması boyunca o qırımtatar olğanı belli olıp tura, lâkin o laf etmey. Şunıñ içün öz tilimizde laf etmek kerek episi yerde ve saqlap qalmaq kerekmiz, oqumaq kerekmiz, bediiy kitaplarımıznı oqumaq kerekmiz. Yazıqlar olsun, mına soñu vaqıtlarda bizim talebelerimiz, mektepteki talebeler pek az öz tilimizde oquylar. Şamil Alâdinniñ eserleri olsun, Yusuf Bolatnıñ eserleri olsun, ya da İsmail Gaspralı, ya da başqa bir bizim büyük yazıcılarımıznıñ eserleri, bediiy edebiyatımız bar. O edebiyattan biz bu kitaplarnı açıp oqumaq kerekmiz, o eserlerini bilmek kerekmiz. Biz ne qadar ziyade oqusaq, öz tilimizni biz o qadar ziyade bilecekmiz. Añladınız, ya? İyi. Daa bir şeyni aytmaq isteyim, demek, bu bizim tilimizin ögrengenimiz, bilgenimiz, bu bizge daa bizim üstünligimiz nede olacaq? Üstünligimiz degeni prevasvodstvo, başqa milletlerge köre. Biz eki, üç tane til bilmek kerekmiz. Yarın bir kün siz belki Türkiyege bararsız, belki Azerbaycanğa bararsız, öyle ükümetler bar, bilesiz, ya? Devletler bar. Olarnıñ tilleri de türkiy tiller, bizim tilimizge yaqın. Siz öz tilimizni bilseñiz, Demek, siz ularnıñ tilini de bileceksiz, o milletlerniñ de tillerini bileceksiz, añlacaqsız. Siz türk tilini añlaysız da biraz? İe.
Añlaysız, ya?
Ana, kördiñizmi, ne qadar yahşı! Siz öz tilimiz arqalı başqa türkiy tillerini de bilecesiz. Em de olarman serbest qonuşa bilesiz, laf ete bilesiz. İnsan bir yerde yaşamay, er daim yüre, oquy ya da bir seyaatqa bara, geze, bir yaqlarını aylana, yüre, doğrumı? İşnen bara ya da. Demek, onıñ içün tiller bizge mıtlaqa, biz beş, üç, dört tane til bilmek kerekmiz, eñ azında. Bu özümizniñ ana tilimiz, bu rus tili, bu ingliz tili. Demek, biz öz tilimizni bilsek, biz bütün türkiy tillerini añlarmız. Em üzbek tilin, em türk tilin, em azerbaycan tilin, böyle bir biz eki-üç til bilsek, demek, biz başqa ana bir talebelerge köre biz töpede turacaqmız. Añlaysız? Ev. Ev.
Ne içün degende, siz bir dane til ya da eki dane til bilgen adam tikir ancaq özüniñ bilgi seviyesi boyunca o tikir alçaq tura, siz ondan ziyade bilesiz, siz üç-dört dane til bilesiz. Siz. Töpede turacağız. Añladınız ya, men aytqan laflarım? Bunıñ içün ana tilimizni bilmek kerekmiz, biz millet olıp saqlanıp qalmağımız içün. Men birinci şunday maqsat qoyğan edim mında Qırımğa kelgende. Ve bugünce bu iş boyunca meni işte böyle bir, ne deyim, küreşim diyecekmem, kete ve biz bu ana tilimiz içün küreşmek kerekmiz. Nariman oca, ya siz özüñiz mektepte yahşı oqudıñız? E, men orta oqudım, orta bahalarğa dört, beş, öyle. Esas böyle bir sevgen derslerim bu tarih ve geografiya edi. Eñ sevgen derslerim, em de edebiyat. Aytacağım, işte, biz o zamanları, ne deyim, balalıq vaqtımızda bizim ana-babalarımız öyle bir terbiya işlerini alıp bara edi, balalar, kelecegimiz bu siz, oqumaq kereksiz ve bir zenaat saibi olmaq kereksiz. Eger yahşı oqusañız, demek, biz em halqımıznıñ meselesine siz yardımcı olasız, em de özüñiz özüñizni qurtara bilesiz, dep öyle etip bizlerge ayta ediler. Neçün degende, ağır vaqıtlar edi o vaqıtlarda da, bizim balalığımız vaqtında. Lâkin biz, neni aytmaq isteyim, biz o zamanlarda em Üzbek tilin bile edik, em rus tilin bile edik, em de mektepte nemse tilin keçsek, şu nemse tilini de ögrenmege tırışa edik. Aytacağım, öyle bir neler ola edi, balalıqta işte mına men özüm qulağımman eşitken böyle bir neler, Misal içün, başqa milletniñ adamları bizim halqnı körip suqlana ediler. Suqlana ediler ne taraftan? Biz eki-üç tane til bile edik, eki-üç til bile edik, em de mektepte yahşı oquy edik. Em de sport oyunlarında da pek aktiv edik. Futbolnı pek yahşı oynay edik. Mına, misal içün, men bir eñ yahşı bir futbolcılardan biri edim mektepte. Onıñ içün neni ayırtmaq isteyim, balıqımız öyle bir keçti, em biz ana-babalarımızğa yardım ber edik, evde çalışa edik. Em de kimer vaqıtta öyle bola edi, o zamanlarda pamıqqa çıqara ediler, pamıq cıymağa. Biz anda da çalışa edik, em de mektepte de bütün deyerlik doqsan fayız bizim qırımtatar balaları yahşı oquy ediler. Epsileri dört-beşke oquy ediler. Em de kelecekte öyle de oldı, episi reprezentât saipleri oldılar ve kelecekte bizim halqımıznıñ umumiy işlerine büyük bir isse qoştılar bu insanlar. Şu bizim mektebni bitirgen talebelerniñ arasında bugün ilim namzetleri, kandidati nauk, professorler çıqtı, sportçılar çıqtı, misal içün Özbekistan çempionı çıqtı, şu bizim mektepte oquğan talebeler, qırımtatarlarnıñ arasından. Bayağı balalar altın medallerge bitirdi, bizim qırımtatar balaları. Onıñ içün biz başqa bir milletlerge örnek edik o vaqıtta. Em evdeki terbiya boyunca, em oquv boyunca, em iş boyunca. Şunıñ içün mına sizlerde de öyle bir ne olmaq kerek, bir ğaye olmaq kerek. Demek, sizler kelecekte bu şeyge tırışmaq kereksiz, em bilgili olmağa, em tilleri bilmege, em de çalışmağa. Demek, tembellik, bu biz milletke asla ait degil bir nedir, çezgidir. Tembel olmamaq kerek, çalışmaq kerek, bütün vaqıt arekette olmaq kerek. Onıñ içün bizim balalığımız mına bunday bir vaziyette keçti. Ebet, biz balalıqta. Bu ana babalarımızğa yardım bermeknen bu böyle ağır vaqıtlarda keçti. İşte, lâkin bizde bir büyük bir dane bir maqsat bar edi, bu Vatanğa, biz Vatansız yaşay edik. Biz öyle bir millet edik. Bu bir bir ağır bir şunday bir vaziyet edi. Eñ yaramayışı bu dünyada, men bellesem, bu Vatansız yaşamaq. Sürgünlikte yaşamaq. Episi milletlerniñ öz vatanında yaşay edi, bizim milletimiz sürgünlikte yaşay edi. Siz bahtlısız. Siz bahtlısız ne içün degende siz özümizniñ topraqta yaşaysız. A biz, biz balalığımız mına bunday vaziyette keçti, biz vatanda yaşamadıq. Şunıñ içün biz bütün vaqıt eki sefer ziyade bilgili olmaq kerek edik. Eki sefer, üç sefer ziyade biz küçlü olmaq kerek edik, bu, em işte, em başqa bir şeyde. yüksekke köterilmek içün. A eger biz zayıfça olğan olsaq, bizlerni episi taptap keçecek edi. Biz tek özümizniñ bilgimiznen, özümizniñ işimiznen biz anda üstünlik bir nege köterilip, öyle etip qaytıp keldik Vatanğa. Küçümiz yetti qaytıp kelmege. Bunıñ içün men neni aytmaq isteyim, balalığımız eñ bir bağıtlı vaqıt. Lâkin bir şu bir bahtlı vaqıtta da biz Vatanımızda keçirmedik. Lâkin men nege ne etem, quvanam, bu siz bilen biziñ kelecek evlâdımız, sizler Vatanımızda yaşaysız, bu Vatanni qıymetini sizler bilmek kereksiz. Em de bu qıymette tilin bilmege, tilin nesin, ana tilimizin vaziyetin sizler añlamaq kereksiz ve bunıñ içün de siz bu küreşni devam etmek kereksiz. Nariman oca, ya qaçıncı senesede mektep açıldı, ağır edimi? E, bir biñ doquz yüz doqsan yedinci senesi, ondan da evel bir biñ doquz yüz doqsanıncı senesi bu Qırım boyunca birinci qırımtatar sınıfları açılğan edi. Qırımtatar tilinde oqutılğan sınıflar, bir biñ doquz yüz doqsanıncı senesi. Demek, bu seneleri biz areket etip, bu Mayskiy ve Azovskiy mektebinde bir, On eki dane, on dört dane sınıf açılğan edi, qırımtatar sınıfları. Kete-kete, demek, biz bir öyle bir maqsat qoydıq ögümizde, bu mektep açmağa. Bina qıdırıp başladıq, işte öyle bir zaman edi. Bu areket neticesinde ana-babalar bizge büyükten-büyük qol tuttılar, yardım ettiler, cemaat. O vaqıtta, demek, bizim halqımıznıñ yolbaşçı olıp çalışqan adamları da pek qol tuttılar, sağ olsunlar. Biz açılğan vaqıtta, demek, mına közüñizniñ aldına kelsin, mına bu bina, bir dane rale yoq, bir kitap yoq, bir dane tahta yoq. Bor yoq, bir şey yoq, biz boş binanıñ içine kirdik. Ondan evel bir biñlernen, desem yalan olmaz, işte, areketler yapıp, kâğıtlar yazıp, barmağan yerlerimiz qalmadı. Bu Qırımdağı teşkilâtlar, bu yuqarı turğan teşkilâtlarğa mektep açıñız degen böyle bir meselenen. Vaqıtlar keçti, bizge boş binanı, yıqılıp keteyatqan bu, yoq olıp keteyatqan binanı bile bermege istemey ediler. Biz bunı zapt etip alıp kirip, mında bir qaç kün bu binanıñ içinde yaşadıq. Mına bu binanıñ içinde. Boş, buzıq, sınıq, parlanıp binanıñ içinde yaşadıq bir qaç kün. Bundan soñ, demek, sentâbrge kelip, bizge bir kâğıt berdiler, Mına, sizge mektep, yapıñız, açıñız, çalışıñız, dediler. Men bana aytqanım kibi, eki ay devamında balalar taban üstünde, pol üstünde oturıp ders keçtik. Eki ay, sentâbr, oktâbr ayları. Mına, Ridvan ağañız da bu mektepte çalışa edi o vaqıtlarda. Lâkin biz öyle bir ğayretnen, öyle bir entuziazmnen çalışa edik, o zamanları bir dane bala mında bu mektepten başqa mektepke ketmedi, raley yoq, kitap yoq, bir şey yoq dep ketmediler. Epsileri bu mektepte qaldılar. Daa başqa mekteplerden bizge kelediler şu zamanları. Üç yüzden üç yüz qırq doquz dane bala edi, birinci senesi kelgende. Bu bina üç yüz qırq doquz dane bala edi. Biz bu mektepte öyle etip çalışıp başladıq. Soñ tap oktâbr ayınıñ ortalarına kelip raleler alıp keldiler. Ebet, o vaqıtta yuqarı turğan teşkilâtlar da öyle bir maqsat qoyğan ekenler, dağıp keterler özleri. Ana-babalar balalarını alarlar, başqa mekteplerge dağıtarlar, mektep yoq olar, açılmaz dep öyle bir maqsat qoyğanlar. Bizim halqımızın duşmanları. Anladınız, ya? Ya. İşte böyle etip açtıq, mına, pek ağır yıllar edi, lâkin ocalar, ana-babalar, cemaatçılıq pek büyük yardım ettiler, sağ olsunlar. Bu mektep açıldı ve ayaqqa turdı. Men bana aytqan kibi, Biñge yaqın mezun çıqardıq bu mektepten. Olarnıñ arasında jurnalistler, doktorlar, vraçlar, farmatsevtler, ocalar, biñlernen böyle bir zenaat saipleri, er türlü zenaat saipleri çıqıp, bugünki künde olar çalışalar ve mektebimizniñ, meni, bana aytqanım kibi, ğururı, Bizni yarınğı künümiz, o mütehassıslar keleler. Mına endi yılğa qısmet olsa yigirmi beş yıl olacaq biziñ mektebimizniñ açılğanına, yigirmi beş yıl olacaq yubiley. Mıtlaqa keliñiz, biz o mezunlarnı da, nelerini da çaqırıp böyle bir bayram keçirmek, böyle bir maqsadımız bar. Qısmet etse, inşalla. Şunıñ içün bu mektepte böyle etip çalışıp başladıq ve bugünki künde otuz fayız bu mektepte çalışqan ocalar bizim mektebimizniñ talebeleri. Olar mektebini bitirdiler ve universitetlerini bitirip, daha da qaytıp keldiler, endi çalışalar endi oca olıp. Kördiñizmi? Biz bu yerde pek çoq meselelerni çezdik. İş meselesi. Mına bu yerde, bu mektepte ellige yaqın adam çalışa, bu tehnik hadimler, ocalar, episi olıp ellige yaqın adam çalışa. Bu elli dane adam işnen teminlendi, bir. Eñ büyük bir şey, bu bizim özümizniñ tilimiz saqlanıp qala bu mektepte. Bizim medeniy bir merkezimiz, medeniy-kültür bir merkezimiz ola. Bayramlar, bizim urf-adetlerimiz, Bu mektepte saqlanıp qalmaq kerek, tilimiz. İşte ana tili soñki yılları azaydı saatler, lâkin biz özümizniñ tilimizni saqlamaq içün küreşmek, bana men aytqanım kibi, çalışmaq kerekmiz, oqumaq kerekmiz. Böyle etip mektep çalışa bugünki künge qadar. Men işanam, qısmet etse, inşalla, kelecekte de mektep effektiv şekilde çalışar ve bizim talebelerimiz bu mektepten bitirgen soñ biz olarnen ğururlanarmız degen öyle bir ümütnen biz de çalışamız. Şunıñ içün Ana tilimiz, bu bizim eñ birinci bir problemalarımızdan biri. Bu şimdiki zamanda biz özümiz, özümizniñ milletimizni saqlap qalmaq kerekmiz. Bu mektepler bu işte bizge bir isse qoşacaqlar. Mektepler, balalar bağçası, em de sizler. Siz oquvıñızğa bağlı, sizge bağlı. Siz özüñiznen, bir-biriñizni arañızda öz tilimizde laf etseñiz, demek, bizim kelecegimiz bar. Eger siz laf etmeseñiz, eger siz hoşiye areket etmeseñiz, demek, bizim kelecegimiz olmaycaq. Añladıñız? Sağ olıñız.
Nariman oca, ya eñ birinci qırımtatar sınıfta Ne qadar talebe olğan edi? Men, hatırımda olsa, birinci sınıfta yigirmi talebe bir sınıfta edi ve ekinci sınıfta on sekiz ya da on doquz edi. Birinci sınıfnı alğan oca bu Hadice Mamutovna Abiakimova edi, bu Azovda ve Mayskiyde birinci sınıfnı açqan, bir biñ doquz yüz doqsanıncı senesi açqan sınıfnıñ ocası. Men. Yañışmasam, ya da Belilâyeva Aliye Cevcetovna edi, ya da Edemova Halide Abdurahkipovna edi. Şu ocalar birinci olıp, birinci sınıfnı açqaylar, bir biñ doquz yüz doqsanıncı senesi. Doqsanıncı senesi. Endi otuz bir yıl olıp tura o sınıflar. Eski Qırımda açılğan edi, birinci sınıflar, qırımtatar sınıfları ve bizde açılğan edi. İşte bu Sınıflar, mektebin açılışı boyunca men bir yazdım, mende bir maqale bar. Lâkin dokumentler, protokollar, bu ana-babalar toplaşuvı, soñ bu böyle areket, qaç seferler biz bu administratsiyağa, yuqarı teşkilâtlarğa, Ministerstvo obrazovaniya, bu Maarif nazirligine, Reskomnatsqa barğanlarımız aqqında, bu otuz yıl evelsi olıp keçken şeylerni Menen böyle bir papka dokumentleri bar. Qısmet olsa, onu da men bir kitap etip çıqarmağa öyle bir maqsadım bar. Qısmet etse, yazmağa kelecekte men yazarım deyim. Ne içün degende, o da bizim tarihımız, halqımız. Nariman oca, bağın, mına şimdi ayat dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa? Balaçıqlarğa men aytmağa isteyim. Biz, mına, ailede ana-babalar bar, yaş ana-babalar. O ana-babalar, işte, bizim çıqqan kitaplarımız bar, balalar içün kitaplar bar, gazetler bar, Yañı dünya, Qırım, Golos Krıma bar. Yıldız jurnalı bar, Armançıq bar, Armançıq bar. Yazıqlar olsun, bizim ailelerde bu gazetlerni, jurnallarnı almaylar. Pek az alalar ya da aslı da oqumaylar. Pek meraqlı, kerekli tilimizni ögrenmek içün anda maqaleler, masallar, ikâyeler. Ve çoq şeyler bar, köp şeyler bar. Biz o neşriyatta çıqqan kitaplarnı, bu jurnal gazetlarnı, gazetalarnı alıp, ailemizde ana-babalar siznen oturıp, yarım saat, bir saat oqumaq ve subetleşmek, laf etmek kerek. Şunıñ içün de siz şu balalarımızğa, bizim kelecek evladlarımızğa men aytmaq ister edim, yazılıñız. Alıñız bu Armançıqnı, Qırımnı, Yañı dünyanı, episi gazetlerini alıp, kitaplarını alıp oquñız, ögreniñiz, biliñiz öz tilimizni. Bundan başqa da, ebette, böyle bir vaziyet, işte, ana-babalar arasında, balalarnı oqumağa degil de, çoqçaraq işke, para qazanmağa, öyle bir terbiyada böyle bir tendentsiya deycekmiyim, ne öyle bir vaziyet kete. Şunı toqtatmaq kerek, mıtlaqa bilgige, oqumağa tırışmaq kerekmiz. Demek, mına İsmail Gaspralnı böyle sözleri bar, tap yigirminci asırnı Başlarında aytqan edi, yigirminci asırnıñ başlarında. Şimdi qaçıncı asır? Yigirim birinci asır, ya? Dvatsıt pervıy. Bir işni yapmaq içün bilgi kerek. Mına, bir işin soñuna çıqmaq içün qurucılıqtanmı, ya da arhitektor bolsun, ya da bir alim olsun, ya da bir ne olsun, o bilgisi olmaq kerek. Ya da bir işin soñuna çıqmaq içün bilgi kerek. Sen bilmeseñ,

Çalışmaq kereksiz, oqumaq kereksiz, terenleştirmek kereksiz bilgiñizni ve kelecekte yahşı mütehassıs olmaq içün teren bilgili olmaq kerek. Eñ birinci u yerde tura ana tilimiz. Men nege quvanam, mına bizim mektebni bitirgen talebeler, olar eñ öz tilimizni bileler. Em başqa tillerin bileler, em de onı yaşayışta kerekligin soñ bizlerge aytalar. Pek doğru aytqan ekensiz. Mına men şimdi Türkiyede çalışam, maña pek qolaylı oldı. Ya da men şimdi terciman olıp çalışam, dey bir danesi ayta maña, men Hersonğa barğan edim. O üç til bile, ingliz tilini bile, türk tilini bile, em qırımtatar tilini bile. Anda terciman olıp çalışa eken, em yahşı aylıq ala. Eki-üç til bile terciman olıp çalışıp, Perevodçik olıp çalışıp, em para qazana, em bilgi ceetten de yüksek tura. Men bana aytqanım kibi. Şunıñ içün sizniñ birinci maqsadıñız tillerni bilmek. Çoq sağ olunız, Nariman ağa. Biz sizni pek begendimiz. İyi.
Sağ olunız siz de. Dostlar, bizim programmamız soña yetti, kelecek efirlerde biz daa körüşecekmiz.